nongonoko i ngula ya vutivi emoyeni na njororo riperi aye njhani inkomu yana ni mahlweni njororo ya mina la ku vutisa lawani ka laha mahlweni ku ri um ti-jobs letiwani to tifomana kumbe ku na van'wani va mi fanelaka tona xin'wana i ku ri um lembe leriwani mi ta humesa na d v d Oh, okay.

eh kahle kahle a ku na muholo lowu va va ku va kha va wu kuma mm-hmm. vanhu lavo act and nkarhi wun'wanyana tanihi murhangeri swi endla u nga ku wena ku na yin'wanyana mali u yi kumaka ivi u kha u yi dya sayitini se u to vona hi status hi status ya whatsapp swi tsariwe ku ni tirha ni nga holi Eh, se swa swi va kha swi tika swinene o oh, ku tsala vanhu lava mi tirhaka na vona eh. va tsala status ku ni u tirha ni nga holi tirha ni nga holi Oh, va hleketa ku ri n'wina ma khensa swi mi fambela kahle na set ya. Eh, ma swi twisisa.
Oh, okay. But then ni ta, ni ta hlaya ti-email tin'wana leti nga la. Cynthia, Eh, eh, ti-jokes ku na stand up comedy, ku na letiya mi ti act-aka, mi swi hambanyisisa ku yini? Mi decide-sa ku yini ku loko mi fika ndhawini hi endlisa yini sweswi? Okay, kumbe mo ni swi hlamula so, mo ni swi hlamula hi ku ti-joke ta hina hi ti hambanyisa njhani ku leyi yi nga va ka standing, leyi yi nga va ka ka ka ka hi nga yi veka ka tv mhm. eh ku na ku mina sweswi ni ta na joke ni ku guys ni na joke la eh joke ya mina yi ri eh xilondza hina xilondza mali letiwani dyi na matihlo makulukumba loko dyi thumba tenset dyi fa dyi ve khe ringana xipfalo xa bakiti loko dyi yi thumba dyi yi rhwalela hi mavoko mm. mambirhi swi swa swo mm. taniya ma swi mm. twisisa joke yo fana na liya loko mo swi langusa obviously hi nga ka hi nga tsandzeka ku yi ba ka ka tv mhaka hi mhaka ku hi nge kulisi matihlu ma dona ivi hi tlhe hi ringananisa ten sete na xipano xa bakiti ku ti ta kota ku yi rhwalela hi mavoko mambirhi se swi tekisa sweswi ya ku haleyiwani hi ta yi baka sitendingi okay but then eh, njorolo lo ta tiva ku ku na dvd yintshwa na leyi mi nga na yona na okay okay ya dvd yi kona mhm. eh, ku ngo va ku ri swo nje hi hi hi sweswi hi swi vula ku swa timali swi nga ku tikatikiwa mhm. a yi fanekele yi va yi humini loko mo yi vona yi printiwini no mhm. no printiwa ku komba ku ri ni vona kumbexana kumbexana a ni tivi khamera ya mina yi nga yi kota yi nga yi kuma na a lo no ku khamera ya mina okay ya mhm. then leyiwani i i mafenya brothers in action line hi endli last year vele tona hi tala ku ti endla ka ha ri elinyana okay why mi vitana Nine or i nine ya in action nine ya oh okay but then ni lava ku ta twisisa ku mi lava support ya njhani a hi nge vanhu mi lava va xava swi le rivaleni Eh. mara mi lava ku seketeriwa hi yini ku mi kota ku mi va group yo tiya ya comedy ya xitsonga xo sungula lexi hi xi lavaka i mali yo kuma switirhisiwa leswi hi nga ta kota ku xuta hi swona because na tikhamera hi tirhisa tikhamera leti ntsanananana e so hi lava ku ku sapotiwa hi mali vanhu a hi ali ku va xava mara va fanele va xava swilo leswi hi nga swi endla se hi lava switirhisiwa but then a mi si tshama mi ya ka mfumo kumbexana ka ndzawulo ya swa vutshila arts and culture mi vulavula na vona ku va mi seketela a mi si tshama mi mi Mi kombela vuseketeri byo byo tano. Ah, zama zama.
A hi twisisi ku swi va swi kha swi break-a kwihi. Ok.
Ma ni teka call. Ku na dyondzo hi moya. Ni riperile. Ahee. Minjhani sesi? Yana ni mahlweni. Hi pfuke ni ngo. Uhm, yana ni mahlweni. Eya, hi na ngopfu makhensani. Va sapota, va hi tsakisa swinene. Oh, ok. Ma xava mara dyondzo kumbe hi leti ta ta le ka WhatsApp?

Ya, mina lexi a ni xi navela i ku van'wana va vatlangi va mina va tikuma va ri ka national TV ene sweswo swi nga koteka ntsena loko hi ri na switirhisiwa swa swa quality.
Okay, a a hi langutiseni la mi mi ya Mozambique a Zimbabwe a Mozambique ni mi vone ka national television ya le Mozambique ma tiveka swinene a Mozambique. Cynthia, Kumbexana yima ni ni ni vutisa na wena. Eyi, mo ni swi vulisa sweswo ku a Mozambique ha tiveka swinene coz hi nga va hi yi ko fika ka ko hindza ka five hi nga va hi ka six loko ni hlayelini leraro swi komba ku mafenya va hi sapota swinene ene ko tala mo ni hlamuseta ku a hi tlhelo ra hala ka Gaza ko tala la hi nga chika kona Swi ni hlamarise ni mhaka ku ku va ku ri hava gezi kun'wana mara a va swi tiva ku lava i vo mani va Mafenya Brothers. Support ya vona yi tikomberile henhla swinene. But then a Mozambique mi fika mi endla yini? Mi fika mi actor ka TV kumbe va tlanga ti DVD or? Lexi hi xi endlaku i ku Mafenya Brothers yi kota swilo swo hlaya. Hi kota ku endla leswiya swi nga laya na ku loko hi rhambiwini hi fika hi hi va perform-ela live. Se lexi hi xi endlaku loko hi ri le Mozambique i ku hi fika hi va perform-ela live hi tlanga hi yima exitejini Hi performer vanhu hi khe hi endla ti jokes tetiya ta hina. Ok nge ni hlanyela ti email quickly Benny u ri Kula Mahlanya Brothers veka Matsonga emepeni mintirho ya vulavula Nyiko u ri Mahaxi va kulukumba valava va na talenta yi kulukumba ngopfu swi le ka hina vaseketeri ku hi va pfuna va ya mahlweni Tiyani u ri Mina ni ni mi rhandza hi rirhandzu ra love ene ma ten ten a ni xavi na Tolweni Kunene wa ha ku xava DVD ya n'wina. E-e, ku na show leyi yi yi yi yi nga le kuteni mi lavaka ku yi endla vanhu va ya va ya mi vona kona ya a hi hleketa ku ri loko swilo swo swo swo famba kahle loko hi lonja dvd leyi ya number DVD nine leyi.
ya hi nga hi ya hlengelela na ndhawu yin'we hi vitana vanhu ya a giya okay aja ni, ni, ni khensile swinene vakulukumba loko mi tile i, i, i fixa sweswi makumu ho va ta xava leyi va nga yi yini ka ka whatsapp okay hi fike makumu ya nongonoko wa ngula ya vutivi loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela ka ngula at sabc co za kumbe mi yi bela riqingho eka 0117143435 hi nkarhi wa ntirho ntsena tsundzukani leswaku nongonoko lowu wa namuntlha Wu ta tlhela wu vuyelerisiwa nakambe kumbe ku tlangiwa nakambe hi Wavuntlhanu hi awara ya khume-n'we nampundzu kwala ka SABC 2. A hi tlhela hi hlangana nakambe eka nkarhi lowu taka. Ripelela.